zwi bva kha vhone zwa uri vha khou dzhia zwifhio nga tshetsho tshifhinga in today's episode we will be talking about shudufhadzo musiḓa who posted on instagram and eh, nga tshetsho tshifhinga vhathu vha misinterpreter zwe a ṅwala zwone vha thomo u commenter zwithu zwine a thi pfesesi so that's why ndi khombo uri social media i ya ri thusa ya dovha futhi ya ita zwiṅwe fhungo isa zwiṅwe vhovho yo so ri ḓo dovha futhi ramba futhi nga floyd tshivhambo kana phathi ya Floyd Shivambu ine ya vha Afrika Maivhuye Movement ine Floyd Shivambu o dalela muṱa muhulu kana wa khosi khulu ya lushaka wa Mphephu Ramabulana ndi hangei Dzanani Thavhani Dzanani ri ḓo amba ngaye futhi na noyo performance ya Makhadzi yo takadza vhathu nga maanḓa hangei Kha Mrs South Africa nga Saturday, ri ḓo dovha futhi ra amba futhi nga ha differences between content creators and influencers. So ndi zwine ra ḓo amba nga zwo ṋamusi. E kha ri dzhene kha mafhungo. Mulilo. Mama!

X kana TikTok ndi V Pride Multimedia na hanefho vha ri tovhela hanefho zwino kha ri dzhene kha fhungo ḽashu Musida o poster mafhungo haṋoni ane nda kho ḓo a vhalela one zwa zwino uri mini hafhanoni uri I can't believe it's been five years since I was crowned Missus South Africa

If you believe the crown is yours, then it is yours. But if you believe it's not, then it's not. No one can do the believing for you, no matter how badly we want it for you. so mafhungo iteaho ndi afhononi vhathu vha khou commenta zwithu zwo fhambananaho khae hezwi a ṅwala zwone um musida um nda khou vhona muṅwe a khou ṅwala uri um why ni sa

tshitufhadzo musiḓa so vhunzhi ha vhathu vha khou thoma u khomentha zwithu zwo fhambananaho pfhi hu na jealasi mafhungo manzhi manzhi ndi khou dzi vhusa uri ndi jealasi ya mini ine vhathu vha khou amba uri um tshitufhadzo u nayo nga ṱhani uri tshiṅwe tshifhinga ri no khomentha zwithu kha social media ri songo pfhesesa zwo uri unga upfhi mini ndi yeyo problem nga maanḓa so ndi khwine tshiṅwe tshifhinga u thoma u ita mini research nga zwithu zwiṱukuṱuku let's do a small research nga ha muthu zwithu wa mafuthi uri ndi nyi this guy what is he all about u fhirisa soko soko dzhena ra soko pfhesa ungari zwine ra khou ita zwone zwi right nga maanḓa so no guys tshiṅwe tshifhinga kha ri zame by all means uri ite research ṱhukhuṱhukhu no tsheka zwezwo zwiṱukuṱuku uri ri kone u fhindula zwithu zwi no maker sense na kha vhaṅwe vhathu ngori hedzi dzi comment ḽiṅwe ḓuvha dzi ḓo vhoniwa nga ṅwana waṋu izwi ni khou aluwa u ḓo zwi vhona ṅwana waṋu u ḓo ni vhudza uri ah, mama sina vhone vha vha vha this is stupid kana baba masina vhone vha vha vha this is stupid ndi mini zwithu zwine vha khou ṅwala zwone hafhanoni ni khou zwi vhona so ndi maṅwe a mafhungo maṱukuṱuku badi ane a khou nyaga fhedzi ṱhoho dzashu fhedzi dzi tshi shuma uri mini ri commente zwithu zwi no maker sense eh shuthufadzo ndi ṅwana wange ya masiera muḓivha zwa zwino u united state u khou dzhena no tshikolo e New York hangei um tshiṅwe futhi ndi sathu hangwa ri kho congratulator Miss South Africa Cawe Cawe if it's not mistaken um u to amba spelling kana dzina ḽe ḽa rongo mara upfhi Cawe ndi muxhosa I think so ende vho ḓalesa maxhosa nga ngei a tshi khou commenter um kha zwe a ṅwala zwone kha Instagram um tshitufhadzo musida so guys Tshitufhadzo a thi vhoni a thi kho to mu ambela kana mini a thi vhoni a na jealous na missis South Africa to vhori vhe wo no commenter ho no fhela two days three days ngori u tshi ṅwala nga Friday ende a kho ṅwalela ene muṋe a tshi kho ṅwala nga mafhungo a uri ndi anivesari yawe Iḽa ḓuvha, ho vha hu si 24 dza October a tshi wina Miss South Africa, If You Can Go Back. Ho vha hu si 24, so ha khou zwi ṅwalela uri ṱhamusi ho ngo zwi ṅwala before, after Miss South Africa o no wina. A sa mu ḓivhi na ye zwo uri u ḓo wina nnyi, so ri khou mu congratulator Miss South Africa, ende naye Miss South Africa wa zwino guys. ha na dzi waves eh ro dzi rwela ndongo u dzi rwela ndongo u fana na eh eh eh, eh, eh ma- musida so guys um mafhungo a o vha aneyo you can go eh, na checka dzi comment dza vhathu uri vhathu vha khou commenta zwiṅwe zwithu zwine hey hai dzi a vhuya badi na nṋe muṋe ndo to pfha uri a thi khou kona u farea zwavhuḓi mara hayo ndi maṅwe a mafhungo o ri itela u ṱhodza mafhungo heyi vhege ngori kha heyi show ri amba mafhungo a no khou ri itela dzi dzi headlines a no khou trenda nga maanḓesa hanefha kha dzi social media nga zwine zwa kho itea hanefho hune ra kho dzula hone so don't forget guys to follow us don't forget guys to comment uri vhewe ni dzi pfha uri ndi zwavhuḓi na uri muthu a soko commenter zwithu zwithu zwine ha ḓivhi zwo ri e zwavhuḓi vhuḓi a fhiri zwo thoma gai zwi khou ya gai nga nṱhani uri ṱhamusi muṅwe vhaṅwe vha no comment nga nṱhani ha u vhona muṅwe a tshi khou comment mara nda dzi vhudzisa zwa uri these guys I thought maybe they're educated in the way that they can understand uri hetshi status kana this post yo postiwa nga dzi 24 dza October hu si ri after Saturday. so vhathu vha soko pfhisa nga ri ṅwana vhathu u na na jealous mara anyway ndi zwine zwa kho itea ṋamusi kana yeneyi vhege kha mafhungo a zwiṱaraṱa zwashu hangei kha dzi social medias social media i nga ni builder i nga ni dovha futhi ya ni thutha so zwi bva kha inwi uri ni khou nyaga uri i ni ite mini so kha re kha fhungo ḽi tevhelaho Fhungo ḽi tevhelaho ndi ḽa Floyd Shivhambu. Floyd Shivhambu o gonya thavhani ya ngei Dzanani, musanda muhulu wa lushaka lwa Mphephu Ramabulana. So nda khou tsheka mafhungo a hone a hoyu munna o yaho wa ngei ha Ramabulana ri pfhe zwa uri uri mini ene a tshi a tshi to zwi amba nga mulomo wawe kana zwe a ṅwala zwone hafhanoni kha e, facebook zwa zwino ri khou ya kha facebook ro bva kha instagram nga ngei kha shutufhadzo zwa zwino ri khou ḓa kha floyd tshivhambu wa afrika e, mayuvhuye movement ndi ḽihoro ḽawe so o ṅwala kha facebook uri Today we paid a condolences visit to the family of the acting Khosikhulu of Vavenda, Mavhungu David Mphephu, known as Vojapani, in Dzanani, Makhado, Ward 33, in Vhembe District, Limpopo, South Africa.

U bva u khou isa nzindiliswa ngei muṱani muhulu wa lushaka lwa Mphephu Ramabulana nga nṱhani ha uri ngo ri sia ha Khosi Pfareli vho Khotsimuhulu vho Dzhapane vho ri sia. So vheiwe ni sokou pfhesesa uri ndi zwavhuḓi na uri hoyu munna Floyd Shivhambu a tshimbile tshimbile na mahosi especially hangei muḓini hangei ha ramabulana nga nṱhani uri na to zwihumbula zwavhuḓi vbs ho wana na mafhungo uri nae tonga u tshanḓani u khou ḽa tshelede dza ola tshelede dza vbs ende na khosi khulu yo yo ṱuwaho nayo yo ṱuwiswa nga nṱhani uri nayo yo ḽa tshelede dza vbs so ni soko pfhesesa uri it's a good idea ya uri floyd tshivhambo a ṱuwe a ye ngei e tha ngei nthavhani e, e, ngei kha vhuhosi ha mphephu uri a ise dzindili dzindiliso ngori a si mafhungo ayo fhedzi o isa na kholomo ende kholomo yo nonaho lwa vhukuma badi uri hai guys eh, ri khou ḓo luvha ndi yo luvha iḽa kholomo

a ri luvhe ri khou livhuwa ro ro swika fhano ri na muhulwane presidente eh, ene a vha wa african maivuye movement presidente o imaho uri a ḓo kona u dzhena a yo vhusa vhathu zwino ṋamusi ri khou ri nga kha mushumo wavho japani o swika fhano ndi zwone zwiṱukuṱuku zwine presidente vha khou zwi swikisa fhano uri vha khou lila navho ri vhone khonani vhukuma

Africa Maibuye Movement is a party ine i khou ḓo vha hone kha dzi election next year so do you think guys you can go and vote eh, eh, eh, and to oyo munna o no pfi floyd tshivhambo na uri a dzhene sa sa dzangkha kha dzangano ḽawe na ḽi dzhene dzangano ḽawe kha uri ḽi vhuse na eh, nga maanḓa kha dzi regional na na provincial so na hanefha kha dzi kha dzi kha dzi ward dzashu uh, Floyd ndi iṅwe vho muthu ane uri a si kale kale a khou lobva u litsha ngei kha MK, o litsha futhi na kha EFF he ra ḓivha zwa uri o dzulesa hone tshifhinga tshilapfu nga maanḓa. So zwa zwino o dzi thomela phathi yawe ine u khou tshimbila na dzi kereke, u khou tshimbila na mahosi, hu si kale ra ḓo pfa hu tshi pfi u kha mahosi afhio fhio, hoyo u ita mini mini, u khou nyanga vhathu. Mara ndi soko pfhesesa uri sometimes it's useless uya kha mahosi ngori na mahosi ashu these days . a vha tsha respectiwa nga maanḓa lune ṱhamusi ra nga ṱori ṱhamusi na riṋe vhane ri khou dzi vha themba mahosi a sha ri tsha themba kana ha tshena that that thing zwavhuḓi vhuḓi a tshena that thing mahosi ashu mara anyway a huna zwine ra nga amba zwone zwinzhi zwinzhi vhone vha pfhesesa ungari ndi zwavhuḓi na uri eh, Floyd Tshivhambu kana Africa Maivhuye Movement i tshimbile i tshi ya misanda i tshi ṱoḓa vhathu futhi uri vha vote na Ngori ri khou ḽa zwa zwino u hangei Ha Mphephu, Ramabulana u khou ya o isa kholomo plus futhi futhi ndi mafhungo o tou ri ṱhamusi vhathu vha zwi ḓivhe zwa uri ene u khou tikedza muṱa na uri riṋe ri mu tikedze futhi murahu. Ndi ḽa zwithu zwo pfhi am giving back to the community na community nayo i khou funa uri i ḓe kha inwi futhi i ni thuse futhi uri ni wine dzi elections. So guys ndi eneo mafhungo nga Floyd Shivambu, maṅwe a mafhungo Ane a khou ita ṱhoho dza mafhungo nga maanḓa ndi a Makhadzi. Makhadzi muimbi, ri a mu ḓivha. Makhadzi ndi ṅwana wa hayani. Makhadzi o vha na performance yavhuḓi badi hangei kha dzi kha Missus South Africa nga Saturday. So that performance was one of the best performance kha nṋe. Ndo vhona uri ndi nga si ambe uri U fana na nnyi? Ndo tsheka maṅwe mashaka a nḓila murahu ngori muṅwe muthu o vhe, o vhe a ri, Ni songo vhuya na mfanyisa na Brenda Fassie. She's not Brenda Fassie. She's more than that. Ni songo vhuya na mfanyisa na Lebo Mathosa because of she's more than that. So that's our African Queen. Muṅwe o ita mistake a ri, a Venda queen no she's not a Venda queen she's an African queen that one ndi makhadzi and she's not a princess she's a queen so ndi zwiṅwe dza dzi performance dzawe performance inoni ndi iṅwe performance dze nda dzi pfa eh, dzi dza nṱha badisesa so hu na zwe makhadzi amba zwone ndo vha ndi sa ḓivhi zwori ndi nazwo hafhanoni nothe ndi vha vhalele na na mafhungo e makhadzi amba one ndo pfa uri ndi mafhungo avhuḓi naho e makhadzi a amba Oh, a thina wa hafhanoni mara hu na zwe makhadzi amba zwone zwe nda pfha uri ei ya makhadzi hafhanoni u khou amba mafhungo o no maker sense nga maanḓesa um kha hezwi zwithu zwo no pfhi um dzi mafhungo a nḓowetshumo ya zwa muzika makhadzi a ṅwala uri i can write as page but all i can say is the love and support you give is the water of my life i am a tree and you are my water

u ḓo vhuya nḓilani so ḽiṅwe ḽa mafhungo ḽine nda kho ḓo ri amba ḽone nga tshivenḓa ṋamusi it's about the differences between content creators na dzi influencers so ndi khou livhuwa nga maanḓa nda khou vhona um, podcast ya um, the black coach uh, ya mudau ya kingsley nda ri umdown nga dzi pfesesa ya kingsley so ho vhona nash a vha a tshi khou amba nga mafhungo o ri differences vhunzhi ha vhathu a vho ngo understanda ndo khou pfa vhathu vha tshi khou lwa kha social media vha si khou pfesesa na vhona uri zwavhuḓi vhuḓi what it is ndi mini zwavhuḓi vhuḓi influencers ndi mini content creators guys eh, ndi khou ni itela example nga vho makuya vho thoma vha content creator because of he was um, shooting videos patakani with um, animals kana ndiri zwifuwo zwezwi zwavho na dzimbya dzavho dzikholomo na vhone vhane ni khou understanda like th that's a content crea creation ndi content creation vha khou ita mini content ndi content ine khamusi vha khou ri mini vha khou tou i creator vhone vhane so Ndi nga si, zwa zwino Vho Makuya ndi nga ri ndi influencer because of vha khou promoter dzi brand, futhi vha kho ḓi ha ḓi selling the the the nthu maybe and the stuff and dzi services dza vhathu dzine ṱhamusi vha khou vhafha uri vha dzi poster kana vha dzi ite. So now he's more of a influencer He is influencer now ha vha tsha vha content creator vho makuya because of vhathu vha vha fha dzi tshelede let's take ndi 250 for example uri vho makuya kha vhambe nga business yanga kana kha vhambe nga brand yanga yes vha khou ya vha amba nga heneyo brand ine ṱhamusi na kho ḓo ri vhambe ngayo zwi khomba zwa uri mini ndi influencer a vha tsha vha a vha khou ita content he is influencer now so ndi hafhanoni hune ṱhamusi na wana vha tshi khou promoter dzi business dza vhathu na dzi services ngo ralo uri services dzi fhio dzi renda uri rwa nga nḓila ḓe so influencers dza venḓa ndi vhona unga ri tshiṅwe tshifhinga ri dzi fhedzisela dzi khou ṱanganyisa zwithu na wana dzi khou dzi vhidza uri kana ndi riṋe thi pfhesesi riṋe vhathu ne ra dzi vhidza uri oh I met that guy is a content creator mara ndi influencer hoyo muthu so ri ndi gaga zwa zwino i she's an influencer because ri ndi gaga u dealer na na na na uri a ni promothele brand yaṋu a promote henetsho tshithu tshine a khou tshi kana tshetsho tshithu tshine na khou tshi ita kana heneyo business yaṋu ndi influencer so ni nga si ri hoyo muthu ndi content creator muthu a no nga thirty cent is a content creator u khou shumisa dzi video u khou shutha pictures. u kho shutha art so huna vhathu vhane vhori ndi dzi Venḓa boy u wa ṅwala zwi rendo u ya renda u wa foda u shutha dzi u wa dzi shutha musi a khou ita zwithu so is a content creator ndi nga si ri hoyo muthu ndi influencer. So influencers guys ni funa zwi ḓivha funa thoma na musi ndi vhathu vhane vha kho promoter a certain brand kana business heneyo vha kho rengi vha kho ni rengisela ni tsho tshi vet bveledzwa tshaṋu thi ḓi so ndi kho zwi amba zwavhuḓi na nga tshivenḓa eh nda kho ita uri at least vho ri kone u understand ri kone u pfana kha ḽo fhungo ḽa dzi content creators uri ndi mini ngori nda kho vhona na tshi thanga hetshinoni tshipfhi nyi Austin Austin ndi mini Hetshinoni tsha hetsho tshiḽa na tshi ḓivha tshivhuru tsha fhano venḓa mukhuwa wa fhano limpopo ndi mini ndi content creator kana ndi influencer mara ndi a vhonesa nga maanḓa a tshi kho ita zwo lidza nthu dzi piano na hezwiḽa zwine a ita zwone kha nṋe it was a content creation so mara a tshi thoma u rengisa kana a tshi thoma u phuromotha tshibveledzwa kana zwezwo zwithu zwine a khou phuromotha zwone Uri a fhiwe tshelede ndi mafhungo uri mini a i uvha influencer so ndi sa thu fhedza u amba nga hoyo mutukana guys no mu vhona kha khoḓwe kha khoḓwe ndi houḽa ṅwana ane avha ana Austin tshifhinga tshinzhi nga maanḓa so kha khoḓi u kho amba mafhungo no pfala badi ndi kho ḓo ni thetshelesa heyi video uri ni mbudze zwa uri ni kho pfha uri uri mini ṅwana arali a kho amba mafhungo no pfala ni mbudze zwo kho mafhungo no pfala na.
Ende haya mafhungo o ri hezwi hu tshi khou ṅwalwa dzi list dza mahalwa nga dzi family gatherings hu mbo ḓi pfhi ri songo hangwa na u dzhenisa dzi cold drink dza vhana hu tshi khou ambiwa ma two liter. A vhe o fa ngori riṋe vhaṅwe a ri vhana hezwi ro ḓo fhiwa dzi dzi fanta orange dza matsonga ri nga si ḓo zwi kona, ndi hanefho hune ra ḓo ri ri tshi rumiwa ra ra soko ima ra lavhelesa . na ri- na riṋe kha ri tendeliwe ri vhe hone hafho kha list a thi list i vha i khou tshimbila ni nwa mini ni nwa mini na nṋe- na na nṋe ndi khou humbela six ya grape tizer ee hai yeah guys so kha khoḓwe u khou ri nga zwa zwino ri khou ritsha festive season vhunzhi hashu ri ita zwithu zwo fhambananaho when it comes to u fara vhathu a ri fare vhathu nga nḓila ya right nga maanḓa family nga maanḓesa so ni wana tshiṅwe tshifhinga hu tshi khou pfhi eh vho no nwalwa kha vha ṅwalise kha vha ṅwalise vho no nwalwa uri inwi ni nwalwa vhufhio na vhufhio na vhufhio mara vhono na khonḓirenge why na vhone vha sa ṅwalisiwi ndi hezwino ḽa ṅwana khou lilela zwone vhono no halwa ri ḓo ṅwalisa gai so u khou amba naye mafhungo uri guys na riṋe ro no dzikhonḓiringi Kha ri ṅwalise, kha ri ṅwalise. Na riṋe ri khou nyagwa dzi six dza dzi grape tizer, apple tizer na dzi mini mini. A ri khou nyaga ma two litre a vheiwe lane a dzi contaring. So ndi zwiṅwe zwithu zwa important nga maanḓa so tshiṅwe tshifhinga that's why ni tshi wana uri a ri dzuli u fhedza khou pfhi ri a ṱonga nga nṱhani ha uri eish ndi pfha uri ndi nga si kone u nwa makonḓiringi futhi futhi ndi kha dzi diet dzanga ndi khou funa uri ndi nwe dzi dzhusi ṱhamusi kana maḓi kana zwiṅwe zwithu zwine ṱhamusi nda pfha uri a zwi na dzi acid nga maanḓa so ndi zwavhuḓi nga maanḓa um nga hedzi dzi festive season ri zwi humbule hezwo zwithu uri hezwi ri tshi ḓo ḓa dzi braini kana ri na mini kana ri na miṱangano ya family kana ri na madzhita kana mini ni funa u zwi humbula zwa uri a vhaswa no i bia Ndi mafhungo a makonḓiringi fhedzi? A hu na zwiṅwe zwithu zwi nga ḓa na dzikonḓiringi? Kha ri wane-vho dzi-grape tizer, kha ri wane-vho dzi dzhusi dzo imaho nga uri, uri at least na riṋe ri kone u nwa, ri kone u takala, life i kone u ya phanḓa nga nḓila ya vhuḓi. So guys, thank you so much no kona u nkonḓelela hetshi tshifhinga tshe nda vha na vheiwe, nda amba na vheiwe. So. Ndi khou pfa ndi khou livhuwa nga maanḓa no kona u ṱalela heyi vidio kana heyi episode ya podcast yanga yo ri let's talk about it ri khou amba nga hazwo zwithu zwine zwa khou itea kha dzi social media dzashu dzo fhambananaho so until we meet next time same time ndi soko pfhesesa uri next time ndi ḓo vha ndi Kho guda zwinzhi nga maanḓa na kha vheiwe musi ni kho comment ni kho mmbudza uri ni kho pfha uri eyi episode yo ni fara nga nḓila ḓe nahone ri khwaṱhise ri khwaṱhise gai kana ri khwinise gai hune ṱhamusi na kho pfha uri ṱhamusi ri nga khwinisa hone so ubva kha nṋe the one and the only The Venḓa Warrior Bethwell ndi malume wa vheiwe mani ni nṱhonifhe ndi khou livhuwa nga maanḓa guys eh, until ri tshi ṱangana na tshifhinga tshiḓaho don't forget to subscribe on our youtube channel it's v pride multimedia and kha facebook eh, x eh, tiktok na kha instagram ndi pfi bethwell uh, ndi pfi v pride multimedia sorry ndi pfi v pride multimedia kha ri wanane hone hanefho so